Алланың барлыгына, берлегенә инанып яшәсәк тә, күпләребез дини кагыйдәләрне, ахирәткә әзерлек турында белеп бетермибез. Гыйлемебез арткан саен, үзебезнең күп нәрсәне белмәвебезне аңлый барабыз. Һәр җомга иртәсендә эфирга чыга торган Иртәнге нур тапшыруында танылган дин әһелләре тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирәләр. Әмма көндезге тапшыруларны гына тыңлаучылар да бар бит. Аларның да дини гыйлемнәрен арттырасы килә, пар канатлар тапшыруына гаиләгә кагылышлы сораулар юллыйлар. Узган тапшыруыбызда Казан шәһәре Аксакаллар шурасы рәисе, Әл-Мәрҗани Җәмигъ мәчете имам-хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнашкан иде. Бу юлы да бик күп сораулар килде. мөрәҗәгать итүчеләрнең күбесе Казанда яши һәм аларның күпчелек соравы гаиләдәге якын кешене соңгы юлга озату тәртибенә кагыла. Билгеле, тормыш юллары катлаулы. Дөньяга бала туу шатлыгы булган кебек үк, якыннарыңны соңгы юлга озату кайгысы да бар. Мондый кайгылы көннәрдә күпләр югалып кала. Бүгендә без Әл-Мәрҗани мәчете имам-хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдинны студиябезгә кабат чакырдык. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкатүһү. Вә алейкум сәлам вә рәхмәтуллаһи тәгалә вә бәрәкатүһү. Хәзрәт хакыбызда галим кеше үлсә дә терек, надан кеше йөрсә дә үлек дигән сүзләр бар. Бүген без нигездә совет чорында тәрбия алган кешеләрне күздә тотып сөйләшербез һәм инде баштан ук сорауларны сезгә җиткерә башлыйм. Әнием татар, әтием урыс, мин яшьли христиан динен тоттым. Ә кияүгә мөселман егетенә чыктым. Инде олыгаеп барабыз. Ирем мине ислам дине кушканча җирләрсез дип әйтеп куйды. Бакыйлыкка күчкәч, мин ирем белән бер зиратта җирләүләрен телим. Хәзер исән чакта миңа нишләргә, ислам диненә күчәргәме, йә булмаса шушы ук Диндә калыргамы дип бер ханым сорау бирә. Бисмиллахи рахмани рахим. Нәрсә әйтергә кирәк? Бу мәсьәләләр бик еш очрый. Бик еш катнаш никахлар ул безнең күп. Менә яшьлек вакытта аны уйламыйбыз шул. Яшьлектә уйламыйлар, яшьләрнең башлары башка белән мәшгуль. Менә ким бит картаясы да бар. Ә, ул вакытта бит әле балалар да туа. Катнаш никахтан туган балалар да аларны нишләп бергә? Исем куштырыргамы, сөннәткә утыртыргамы, яисә мәчеткә, чиркәүгә барып чукындырыргамы? Менә шуны яшьләребез кызганыч уйламыйлар шул. Ә картайган көнендә инде менә бу бөтенләй шул мәсьәлә, мәсьәлә килеп туа, кая җирләнергә? Урыс зиратындамы, татарныкы мусульман зиратындамы, Әлбәттә, менә бу сорауга бик э, кыска гына җавап бирергә була. Ислам динен кабул итегез дә, иншалла, ирегез белән бергә җирдәмез бер э, җирдә, бер зиратта, каберләрегез дә яшәп булыр дип, шундый җавап та биреп була. Ләкин әйтәмеш, бераз яшьләребез уйласыннар иде, картаясы да бар бит, балаларыбыз да туасы бар. Ә исламны кабул итергә, бездә бит инде шәһадәт кәлимәсен әйтергә кирәк. Ихлас күңел белән ышанып,

Ягъни Алланың барлыгына, берлегенә инанган кешеләр олыгайган көннәрендә дә динне алыштырырга бу дингә каршы килми. Юк, бу кайчан да соң түгел. Дингә, дингә кайту, инану, шәфәгать кәлимәсен әйтү бер кайчан да соң түгел. Безнең тарихыбызда, ислам тарихында бик күп бар. Андый бер вакыт бер э, шундый сөйләп үтим. Кирәк инде. Яра сораулар бик күп, чөнки башка вакыт. Ие. Э, Мансур хәзрәт сораулар бик күп. Шуңа күрә инде без кайберләрен кабатлап та биребез, чөнки узган тапшыруына, ә узган тапшыруына бер ай элек 15 февраль көнне сезнең белән эфирга чыккан инде. Без инде кеше вафат Булгач, кылына торган гамәлләр турында сөйли башлаган идек. Кайберләрен кабатлап та бирәм, тыңламаган кешеләр булса. Сораулар бик күп килде. Э, әйтик, кеше үлгәч, нинди гамәлләр кылырга дигән шундый сорау кыска, җавабы ничегрәк? Э, җәмәгать, э, вафат булганча гамәлләр кылырга кирәк. вафат булганнан соң. Чөнки яшәгәндә гамәлләр кылырга кирәк. Намазын да кылырга кирәк, уразасын да, зәкәтен дә бирергә, хаҗга да барырга, ислам кушканча яшәргә кирәк. Ә инде вафат булгач, нинди гамәлләр кылырга кирәк дигәндә, Исәннәр нишләргә тиеш? исәннәр дога кылырга тиешләр. Дога, бу дога ризык булып бара һәм аны Аллаһы Тәгалә кичерсен, гафу итсен дип, әлбәттә, дога кылалар. Аннан соң инде ну, э, вафат булгач, әлбәттә инде шәригать кушканча тулысынча бөтен нәрсәләрне бөтен кагыйдәләрне тутырып инде аны көчләндерү мәетен жуу кирәк кәфенләү тәхлил чыгарырга кирәк дога кылырга кирәк җинадасын каберен дә рәхәтне дә алып каберен дә ничек кыйблага карата яткызып җирләп рәхәт такталарга куеп башталарак куеп Аннары соң инде дога кылырга, укырга менә шундый бу шәригатыбызда шәригатыбызның кагыйдәләре инде. Бу һәрбер мәчеттә имамларыбыз аны белә. Бая вафат булса, кеше мәчеткә килә дә, рәхим итеп, мөнәҗәгать итеп, бөтен мәсьәләләрне музеена җитмешлиләр. Кеше вафат булган чакта гаиләдә аның балалары, туганнары булырга мөмкин, яшьләр һәм аптырап калалар. Инде җан биргән кешене ничегрәк урнаштырырга, кайберләре аны йоклаган җирендә яткырып калдыралар. Төрлечә була. Шуңа күрә шундый сорау килде, кеше җан биргәч, аякларын кайсы якка каратып куярга диләр. Э, беләсезме, аны э, яшьләр генә түгел, аны Өлкән кешеләр дә, бар кешеләр дә нишләтергә белмиләр, ничек яткызырга белмиләр. Ярый, ул синең квартираң зур, бүлмәң зур булса, әгәр дә кечкенә бина икән, ул анда ничек яткырып, ничек каратып, ничек күрсәтеп ятырга кирәк. Ә инде җеназаны укыйбыз икән, мәетне җеназасын укыйбыз икән, ул вакытта инде ун ягы белән кыйбла тарафына яткырасыз.

Менә шулай карабыз. Инде бүгенге көндә ниләрдә бит, телефоннарда да, гаджет комплексларда да бөтен нәрсә бар әлегәрдә кояшны күрмәсәк, ниләрне күрмәсәк. Яны аңлашылды. Мәетнең мәҗлес көннәре дигән сорау бирәләр. Нинди мәҗлесләр? Кергән. Әйе, юк, әлегә телефонны тоташтырырга түгел, былай язма рәвештә. Ага. Язмыш э, телефоннан килә сау, әйдәгез, тоташтырыйк, тыңлыйк. Әйе. Колакчынны киябез. Э, Тыңлыйбыз, рәхим итегез. Хәерле көннәр син үзенә нидә шундый сорап туган иде. Мәетнең үлгәннән соң мәйтүгән мәңге. Мәҗлесләр көне ничек санала? Һәм

инде иңдергәннән соң иңдергәннән соң җәйгә шул көнне кайчан мәетенче дибез шул көннән санала әчесе җинесе кылыклары менә шулай санала ә, икенче сорау мәҗлесләргә ничек чакыра менә шулай yeah. мәҗлесләргә шулай чакырасыз әчесе җинесе кырыгы аннан соң тагын бер нәрсә бар төгәл туры килми икән менә мәсәлән җидесе, кырыгы анда э, дүшәмбе көнгә туры килә икән. Дүшәмбе көнне бөтен кеше эшли, эштә, менә аны ял көнгә күчерегез, ял көнгә күчерегез. Әмма ләкин багышлаганда багышларга була өчесе, җидесе, кырыгы дип һәм һәм башка башка башка. Бу соңгы кырык көнен түгел, утыз тугыз көне булсын. Кырык беренче көне булсын. Әмма ләкин багышланда Коръәнне кырыгы диеп багышлыйсы. Әмма ләкин ансат халыкны да җыерга. Ни ни нәрсәдән бу? Чөнки халык эштә булганда, халыкны җыярсыз мәҗлескә ни кадәр күбрәк кеше килә, шул вакытта күбрәк әмин диеп торучылар була, шул кадәр әҗәсалары күбрәк була. Киһәке, төгәл менә өчсе, җидесе, кырыгы дип багышлыйсыз, әмма көнен уңайлы, ничек уңай шулай китерәсез. Ярый, хәзрәт, менә күпме кеше күбрәк була, әҗер савабы күбрәк була дип әйттек. Ләкин заманалар үзгәреп тора. Хәзер әйтик пандемия гәрчә хәрчи генә башлады. Инде Мәскәүдә битле киемне туктаттылар. Шулай да әле халыкка күп җыелырга ярамый иде пандемия шартларында. Менә бу очракта халыкны күп җыймыйча хәер генә таратсаң ничегрәк була икән? Алай да була. Алай да була, ничек әйтәм ич, бу мәҗбүри түгел. Бу мәҗбүри түгел, хәтта безнең шаригатыбызда да моны обязательно үткәрегез, уздырыгыз дигән нәрсә юк бит ул. Аны искә алу мәҗлесе ул. Искә алыгыз, ничек аласыз икән сез аны? Өчсе, җидесе, кырыгы ничек искә аласыз? Өегездә дә булып Коръән укыгыз. Мәчеткә барып та Коръән укыгызмы? Кешегә әйтеп мөрәҗәгать итеп, хәер садакасын бирепме? Ә инде күркәм бит, безнең татарыбызда гореф-гадәт, өчсе, җидесе булсынмы, халыкны җыеп алып, кунакларны Коръән укып һәм аны искә алу мәҗлесләре искә алганда да бит инде аны менә нинди яхшы яклары бар иде ул кешенең, ничек үрнәк яклары нинди бар иде, ничек үрнәк алырлык һәм нәрсәләр нәрсәләр эшләп китте менә шулардан бик гыйбарәт иде менә бу мәҗлесләребез өчесе, җидесе, кырыгы. Ярый, менә бу мәҗлесләрне җыйган чакта кайберәүләр башта ир-атларны җыялар, аннары хатын-кызларны җыялар, ә кайбер җирләрдә инде ир-атларны, хатын-кызларны гаиләләре белән бергә, ир һәм хатын, ир һәм хатын бергә табынга җыялар. Менә кайсы дөресрәк? Аны әгәр дә э, тагын шуны куйдабыз. Урыны әз икән, кешене күп җыя алмый икән бер юлы. Ул вакытта кемне барса бер җыялар, әлбәттә ирләрне. Ир затлар чөнки э, җирлиләр, кабер казыйлар, ул беренче көнне узатканда ук ир затлары. озата. Ир-атлар озата, шуңа күрә аларны беренче чакыралар инде өчесенә. Ә җидесенә инде хатын-кызларны. Әгәр дә мөмкинлек бар икән, кафеларымы, заллары зур микән, ул вакытта бергәләп чакыралар. И бездә гадәтебездә шулай, башта ук түрдән утырталар имамны, аннарысы китәләр ир-атлар, аннарысын инде теге өстәлгә, анда инде хатын-кызлар. Шулай. Әгәр дә парлап булса, ул вакытта парлап-парлап Менә шундый гадәтебез бездә татарларыбызда бар. Һәм инде менә бу кагыйдәләрне үтәгән чакта, әлбәттә, хәер тараталар. Монысы ничек? Садаканы, хәерне ана бит тараталар, нинди ният, нинди теләк белән. Һәрбер кешенең үзенең ниятләре, теләкләре. Хәер садаканы бу әлбәттә безнең гадәтебездә хәер садаканы өләшкәндә Kimdir Әтисе, әнисе өчен, кемдер әби бабасы өчен, кемдер менә шул вафат булган кеше өчен кая мәҗлескә килгән. Һәм һәрбер кешенең үзенең теләге бар бит инде, нияте бар шул садаканы биргәндә. Да ул да безнең гореф-гадәтләребезгә садака бирүчеләрнең зур саваплары бит инде. Ул садаканы биргәндә дә бу минем садака җария дип биргән булсын дип бирәләр кеше. Җәрия, җәрия дигәнне агып торсын, даими, һәр вакытта булсын дип. Мансур хәзрәт, менә мин инде тапшыру башында әйттем кабатлап, һәр җомга иртәсендә безнең иртәнге нур тапшыруы бара. Әмма менә бу мәсьәләләр бигрәк тә бала туган кебек үк э, кешене соңгы юлга озату да бөтен гаиләгә кагыла. Шуңа күрә без бар канатлар тапшыруында бу хакта сөйләшәбез. Һәм күпчелек өлкән буын кешеләре иртә белән торып тапшыруны тыңлый алмыйлар.

Андый хезмәт бар, әлбәттә, мешчеләребездә дә, андый хезмәт бар безнең моргларда да, больницларда да. Андый хезмәт бар, электән ул юк иде, больниста э, шул э, ваннага салып шланг белән генә җуалар иде, бернинди э, кагыйдәләреннән китермичә. Әмма ләкин хәзер больниска чакырталар мәет җүрчене, махсус бер укыган кешене, шунда җуалар. Әмма ләкин хәерлесе, әлбәттә, өйдә җыалар инде, анда өйдә җыып, туганлары, күршеләре җыелышалар шул өйгә, шул соңгы юлга, соңгы сәфәргә озаталар өйдән. Әмма ләкин бар шундый мәсьәлә, кая өйгә кертеп булмый. Подъезд кыса микән, подъезддан да кертергә кирәк бит, носилкага салып, шулай бит, тагаракка салып. Лифтлары эшләмәсә, җайсызлык туа. Ул вакытта мәчетләребездә мәет юу торган, торган бүлмәләребез бар. Булсын Мәҗәни мәчете, булсын менә мусульман зиратында да бар, Казан Нуры мәчетендә дә бар. Шундый урыннарыбыз бар. Кая мәчет тирәсендә, мәчетләрдән махсус кешеләр, билгеләгән кешеләр, алар чуалар мәетләрне. Жуып, кәфенләп, чистартып, пахланып бирәләр. Инде тыңлаучыларыбызга шуны да әйтеп үтик, хәзер күпләр бит инде борчуга баталар, берәрсе үлеп китсә нишләрбез дип. Хәзер мәчетләргә мөрәҗәгать итсәң, бөтенесен башыннан ахырына кадәр мәшәкатьләрен үз өсләренә алалар. Шулай бит инде. Мондый хәл. Бар, бар шундый бүген көндә бик күп җирдә агентстволар да бар, бөтен бөтен нәрсәне үз өстенә алалар. Интернетта да бар телефонлар. Шул телефонларда барып хәтта справкаларны алып бөтен бөтен кирәкле әйберләрне машина да табалар зиратны да бөтен нәрсәне табалар бүгенге көндә ул проблем түгел хәзерге вакытта күп кешеләр әйтик авылда туып үсәләр дә шәһәрдә яшиләр төрлесе төрле җирдән бит инде әмма ләкин соңгы юлга озаткан чакта төрле тагын катлаулыклар килеп туарга мөмкин Авылда туып, шәһәрдә гомер иткән кешеләрнең күбесе туган ягына алып кайту җирләүләрен тели. Шәһәрдә җан биргән, олы юлга, туган ягына юл тотканчы бөтен гамәлләрне шәһәр мәчетендә башкарып буламы? Ягъни, авыл зиратына алып кайттың, шунда халык көтеп тора, кабер әзер, инде юасы юк, итәсе юк, соңгы юлга озатасы, җирлисе генә кала. Шулай буламы? Бүгенге көндә бик күп, бик күп шулай була. Авылга алып кайталар. Авылга ул авылдан киткәндә үк, ул яшәгән вакыттан ук васыять итеп калдыра, мине туган авылымда җирләгез, менә э, әбием янында, әтием янында анда- андамы диеп васыять итеп калдыралар. Әлбәттә, мөрәҗәгать итәр мәчетебезгә. Бездә бар транспорт, э, аны шул җуып, кәфенләп, тәхлил чыгып, э, машинага салып җибәрәләр э, туган авылына. үзе васыять итеп калды туган авылыннан башка шәһәргәме любой җиргә җитәләр шунда имам каршы ала җеназаны шунда укып анда инде җирли бездә җавап кына җибәрә анда җеназасы онытыла әгәр дә анда имам булмаса ул авылдан ул җирлектә кай авыл бара әгәр дә имам анда юк икән ул вакытта бөтен нәрсәләрне монда э, башкарып э, жуып тәхлилләп җеназасын укып анда җибәрә җирләргә генә

Без инде Татарстан шәһәрләре, Татарстан районнары турында сөйләп барабыз. Ә чит җирләрдә, мәсәлән, башка мөселманнар булмаган җирдә вафат булды ди. Анда бит аның шартын күрмиләр. Алар нишләргә тиеш монда туган җиренә алып кайтып җирләргә васыять иткән булса? Ул вакытта алып кайталар монда. Әйе, ну ул вакытта бит ни бар? Ярый, ерак булмаса, машина гына утыртып, әмма самолет ниләре бар, ерак җирләрдә. Анда да килешү төзеп, Космонавтларга утырып андый э, бик күп хәлләребез бар. Алып кайталар монда, монда инде җуып, кәфенләп, җәрәхәтле вакытлар да бар. Төнге булса да алай да кая эләгеп машинада да кайтканнарыбыз да бар. Аны инде шулай ук кайтып, җуып, мөмкин булса, кәфенләп җөйлибез. Без кәфенлек дип сөйләшәбез, кайбер яшьләр аның нәрсә икәнен белмәскә дә мөмкин. Нәрсә ул кәфенлек, кәфенлекне ничек әзерләргә, кайдан алыра һәм кайбер җирләрдә кәфенлеккә төрсәләр дә, табутка салып, табутның өстен ачып җирлиләр. Менә монысы дөрес дип тә туры киләме? Җәмәгать аны э, анысы Болай. Кәфенне бу марна, чип-чиста марна, шуңа бөтерәләр дә шул кисәккә ул кәфенне инде безнең кортларыбыз, әбиләребез, бабайларыбыз аны әзерләп торалар, үлем тип диеп, сабынын да, мунчаласын да, анда перчаткасын да, хәтта садакаларын да, менә бу җылчыга бирәсең, монысын өтүчегә бирәсең, монысын фәлән-фәлән диеп, кәфенне алып куя. Кәфеннәр бүген бөтен җирдә сатыла, ул не проблема. Э, табутка салу мәсьәләсе. Әгәр дә бу шәригатебездә җаиз, рөхсәт ителә, әгәр дә кеше э, фаҗигале хәлдә вафат булган икән, сугышта булсынмы, авариядә эләгеп булсынмы, ничек булсынмы, аның тәнен җыеп, ну, Үзелгән була, мәйгән, Алла сакласын. Менә шундый очракта, әгәр дә яисә озак яткан икән инде, инде тарала башлаган, ул вакытта табутка салып чирләү бу дөрес була. Әмма ләкин чөнки просто э, э, теге табутка салып, э, ул әлбәттә шәригатьтә тыела. булашылды. Безгә э, сорау бар, әйе, мөрәҗәгать итәләр. Тыңлыйбыз. Әссәламу алейкум, хәерле көннәр. Рәхмәт, бик матур тапшыру бара, бик рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Шундый сорау бар иде минем Мансур хәзрәткә. Менә кайбер кешеләр э, зиратта якыннарының кабер янәзәсендә үзе өчен урын, җир алып куя бит инде. Ислам динендә мондый гадәтләр ничек бәяләнә икән? Менә андый эшләр рөхсәт ителәме? Җавап бирә алмассыз микән? Аңлашылды, рәхмәт. Бу димәк зиратта махсус урын бөтен туганнарга бирелә. Бу бу бу э, бөтен ислам дөньясында хәтта безнең э, теге исемле ниләрендә дә Үзбекстаннан, Азербайҗаннан алдык, Туркменистан, Таҗикистаннан анда бөтен гаиләгә бар урын, аерым гаиләгә аерым куела. Бөтен гаиләгә. Әйе. Э, инде бронировать итеп куелган. Бездә ул җилләребез аз булгангамы сәбәплеме безгә алай рөхсәт ителми дә ә менә менә соңгы вакытта бездән бездә дә була әгәр дә урын бар икән менә авылларда ничә булмасын татарстан буенча авылларда менә бу гаилә бу гаилә урыны анда чардуган менә кырып алалар рәхим итегез ә менә шәһәребездә бездән була әгәр дә мәет вафат була икән янында бушлый тагын бер урын бирелә ир белән хатын ярәшә яктылар өчен. Әйе, әби белән бабаем, ир белән хатын менә менә шулай. Мөнәкин махсус бер э, гариза язып, заявление язып, әби, бабай өчен, әти, әни өчен дә алып куярга бу җаиз. Җаиз да, мөмкин дә, шәригать буенча да мөмкин. Кануннарыбыз буенча да мөмкин. Шуның хәбәрегезне э, хәл итә аласыз. Э, заранее алып, куеп, урыннарыгызны Рәхим итегез, ошо булмас. Без бит базар икътисады шартларында яшибез. Э, җир, һәр нәрсә, аның кыйммәте бар. Мәсәлән, алдан урын алып. Әмма зиратта бушты, зиратта, зиратта бушты. Аны сатып ала алмый. Зиратта урын бирелә бушты. Әмма аны, аны юк, анда э, бутыйлар бераз, бәлки э, услугла, әгәр дә барамрика, агентлар бар, ниләр бар, кешеләр кем шөгыльләнә. Менә э, мәчетебезгә мөрәҗәгать итеп киләләр әбиләр, бабайлар әйтә, менә балам, улым, менә мин вафат булсам, зинхар мине менә шул җирдә җирләгез, менә фәлән фәлән аллея алып килә кыягазын, урыны бар инде броняланында, мине шунда җирләгез, зинхар, урын алынган инде. Э, менә шунда мине күпме торачак икән, күпме булачак икән, бүген көнгә булган хисабы без аны саныйбыз. Ягъни, каберне казу, кәфенләү, тәхлил чыгу, җеназа уку, менә бүтән нәрсәләрне хисапланган. Бу әгәр менә фәлән хәтле. Улым машинада булмас микән диләр инде. Апа җаным, машинада табылып, снитербез, менә анда прескуран бар, шул прескуран буенча менә бүгенге көндә нинди күпме тора, шуңа каршы. Мәсәлән, безнең зиратыбызда Шуны гына мисал итеп алыйк. Без 2003 елны безнең ул исемдә калды, бу көндә квитанцияләр бар кеше килә, 500 тәңкә тора иде. Бәя җирләү бүгенге көндә 30 мең сум тора. Ну, ана, бу да аңлашылды. Шунысы да аңлашылды. Сагын тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Хәзер сез эфирда, рәхим итегез. Әфинур апа язды әле. Э, тыңлыйбыз. Э, менә яңа бистәдә без хәзер урын юк, күмдермиләр. Ә элек үлгән э, туганнарыбызның янына күмергә ярыймы, например, 30 ел үткән уже, 25 елдан артык үткән.

Инде туганнары да бер кемдә калмаган, каберләр ташланды, аларны хисап алып барыла. Ташланган каберләрне анда безнең закон буенча исполкомның хәтерләмим, 25 ел болай. 25 ел, әгәр дә 5 елмы, 25 елмы бер кеше дә килеп карамый икән ул каберне, Ул вакытта ул э, бесхозный дип атала, аның янында анарга җигәргә мөмкин. Шундый җайыз бар. Аны төгәл белмим, ул э, исполком э, кануны бар анда, кайдыр язылган. Администрация дип әйтик инде, зиратның хуҗалары исәпкә алып баралар да. Да, анда хуҗалар, зиратның хуҗалары директор алып баралар, корыйлар, э, ташына төшкән, каралмаган да, ничә еллар каралмаган, ташланган, беткән, яисә үзе үсеп беткән анда агачлар, ниләр, вот шундый каберләрне ничә ел узгач, э, ул вакытта аның закон буенча, бу исполком белән түгел, без Россия законнары буенча ташландык зиратларда анда җирләү мөмкин. Насыр хәзрәт безгә э, телефон аша да элемтә э, сораулар килә, язма рәвештә дә. Менә мәсәлән, э, кабатлабрак сорыйлар, Коръән табынына нинди ризыклар куярга? Хәзер кайберәүләр өстәл тутырып төрле салатлар куялар. Бу дөресме? Өстәлгә салатлар куярга ярыймы дип сорыйлар. Җәмәгать, безнең бит хәләл белән хәрамны аера торган кеше белән. Э, Дуңгыз ризыклар, дуңыз хәрәм, эчке теге араклар хәрәм, калган ризыкларның барысын да любой белән. Салатлар булсынмы, нәрсә море продуктларын булсынмы, нәрсә бай кеше, нәрсәгә нәрсәнең мөмкинчелеге бар икән, любой ризыклар. Кеше нәрсә ашый, шуны ашыйбыз бит инде мәҗлестә. Аны бит нитмәгән, моны фәлән ярый, бу ярамый. обязательно тукмач булсын, обязательно э, ит бу татарча булсын, шифа булсын дигән сүз юк. Кеше нәрсәгә бар, нәрсәсе бар, шунысын куя. Хәрәмә гайб. Аңлашылды. Элек-электән авыл җирләрендә дә, шәһәрдә, Казанда да, мәсәлән, э, кешене җирләгәч, шардуган коралар иде. Ә соңгы елларда менә э, яңа зияратларда, яңа зияратлар баракка килде бит инде, шардуганнар күрмиләр. Ә шуны миңа аңлатма биреп үтсәгез. Ни өчен чардуган куялар? Чардуган куялар ерткыч э, хайванлар, там башка хайванлар, э, сыерлар мы көтү кайтканда мы кабристаннан узмасын өчен шунда кырып куялар иде. Кырып куялар иде. Әмма ләкин бүгенге көндә зиратларны гомумән кыйма белән кырып куялар. Ничә гектар бар икән, кырып куялар. капка бар, сакчы бар, анда бер нинди хайван да керми, бөтенләй дә керми, шуңа күрә чардуганга аерым куелган икән, кырып куелган икән, каберстан. Анда аерым-аерым чардуган кую, ну, лишний исраф кына була. Ул кирәк бит. Аннары соң чардуган куйса, менә опять-таки иске татар бистәсен алганнар. Иске татар бистәсен узып та булмый бит анда. Узып та булмый. Бүтін киемләреңне э, ярый буяп, ертып бетерәсең анда. Чардуган өстендә чардуган, чардуган өстендә чардуган. Нәрсәгә кирәк? Әгәр дә бар икән ана вешен, теге зиратта, үзенең кыймасы, ул вакытта чардуган кирәкми. Әгәр дә юк икән э, кыймасы, ул вакытта теге хайваннар килеп туктамасыннар, ерткач хайваннар булмасын, казымасыннар диеп, э, шуның өчен аерым, аерым кабер тора икән ул вакытта. Ярый, элек-электән инде чардуган куйганнар, аларны хәзер алып ташлап булмый бит инде. Шуңа күрә якын туганнары, балалары дип әйтик, ул чардуганнарны тәртиптә тотарга тырышалар. Ел саен кайтып буйлар, матурлыйлар. Һәм э, шундый Рәзә абый, хәзер дә куймагыз дигән сүз юк. Куйсыннар, әмма ләкин ни өчен, нәрсәгә ул? Артык.

буяулар, башкаларны алып киләләр. Алып килгән әйберне зияраттан алып кайтып китәргә ярамый дигән. Менә шундый сүз бар. Э, халкыбызда, гадәтебездә э, шундый сүз бар. Зияраттан әйберне ягъни зияраттан әйберне алырга ярамый, анысы бар. Әмма ләкин э, калган әйбернең үзе генә син килдең буяуны. 5 5 литрлык буяуны китердең икән, 1 литр бетте икән, 4 литр нисәп ташлап каласың? Кайтасың, җавап та сиңа кирәк бит.

Чита ташның кирәген кирәк кайтасың. Аны зираттарга әйберне ярам, кабердән әйберне ярам. Аңлашылды. Чөнки кайберәүләр матур-матур чәчәкләрне тезеп кайталар да, кайберәүләр шуннан җыеп алып киткән очраклар да була. Монысы инде ул намуслы кешеләргә кагылмый. э, мәетнең туганнары булмаса, ягъни тугансыз кеше булмый инде, туганнары була, я ул читтә кайта алмаган э, берәр кеше ялгыз гына яшәп вафат булган ди. Э, аны җирләүче юк. Менә туганнары аны җирләү мәшәкатьләре өскә алучы кеше булмаса, мәчет үз өстенә алырга мөмкинме бу мәшәкатьләрне? Юк, безнең бик күп, э, морглардан да шалтыраталар. Ә мусульманин, заберите, пожалуйста, дип, каян беләсез мусульман икәнен, ну, ирләр булса, синең кәү тотылган күренеп тора, мусульман, туганлары юк, бесхозный, э, дип аталар шундый мәетне, э, кеше юк, туганлар юк, беркемдә юк, э, зинхар алып, үзегез җәйләгез дип, без белән җәйлибез. Ул э, каралган бездә анда нәрсә. Алла сакласын, бар, теге, ну, бомжлар дип әйтик инде, алар да вафат була бит инде. Шуларның өчен дибез, әлбәттә, урыннары булмаса, безнең өстебездә ул. Берсен дә җирсенә калдырмагыз, гафу булсын. Күрә э, туганлары бармы, юкмы, яисә бар шундый ялгыз әбиләр, э, күршесе генә бар. Э, инде ул күреп тора, әби вафат булырга ята, килеп безгә мөрәҗәгать итә, хәзер белән нишлибез инде? Көтәбез инде, җанын биргәч, вакытта җирлибез әлбәттә. Ярый аңлашылды. Менә бу адәм баласы вафат булганнан соң аны соңгы юлга озатуга кагылышлы сораулар әлегә кадәр килгән сораулар тәмам. Болай да менә бүген без нигездә күңелсез сораулар тормыш чынбарлыгы, әмма алар күңелсезрәк яңгырый. Кайгы-хәсәрәт һәр гаиләгә дә килергә мөмкин. Югалып калмау өчен бүген сез сөйләгәннәрне һәркемнең белеп торуы хәерле. Тыңлаучыларыбыздан башка темага да сораулар бар. Бүгенге тапшыруны гаиләгә гаилә коруга кагылышлы сорау белән төгәллисе килә. Бер тыңлаучыбыз Никахыбызны өйдә укытсак, хәерлерәкме, мәчеттәме дип сорый. Менә шушы сорау белән бүгенге тактаны төгәлләп куйсак, әйбәт Җавап булыр иде. җавап бирәм, әмма ләкин бай әйттегез, күңелсез сораулар ди. Җәмәгать беребез дә мәңгелек түгел. Беребез дә бу җирдә кайчандыр китәчәкбез. Үлем татусын тоячакбыз, иншалла. Барыбыз да үләбез. Шуңа күрә, әлбәттә, белеп торырга боларны да кирәк.

Бар, мөмкинчелек бар икән, зур банкетный залларда күбрәк туганларыгызны, танышларыгызны, дусларыгызны чакырып, туй итәсез. Бөтен дөньяга торасыз. Рәхим итегез, мөмкинчелегез бар икән. Юк икән, ул вакытта юраңа карап аягыңны сузасың. Өйдәме, хәерлерәк юкмы? Никахларын өйдә укыйлар иде. Әмма ләкин тагын да өйдә урыны булмаса, кысан гына, кысан гына квартирам булса, ул вакытта ничисең, кемнән чакырып алырсың?

күп очракта күңелсез яңгырый торган сорауларга җавап бирдек. Әлбәттә, гаилә тормышында күңелле гамәлләр дә бик күп. Без сезнең белән һич югы айга бер тапкыр очрашып, аларга да җавап бирбез. Шуңа күрә мин тыңлаучыларыбызга тапшыруыбызның ахырында э, телефонны һәм адресны да җиткерермен. Э, мөхтәрәм кардәшләр, э, Карт хатлар тапшыруның бүгенге чыгарылышында Казан шәһәре аксакаллар шурасы рәисе, Әл-Мәрҗани җәмигъ мәчете имам-хатыйбы Мансур хәзрәт Җәләлетдин катнашты. Һәм инде йомгаклау өчен сезгә бер генә минут вакыт, рәхим итеп, тыңлаучыларыбызга. Менә бая әйттегез, күңелсез вакыйгалар да бар. Җәмәгать, бар, дөнья бу. Дөнья булгач, ниләр булмый? Әлбәттә, күңелсез вакыйгалар да бар, күңелсез эшләр дә бар. Әмма ләкин менә бу мәет белән вафат булгач нишләргә дигән. Әлбәттә, без моны мәктәптә дә, мәдрәсәдә дә сезне безне беркем дә өйрәтми. Шуңа күрә әлбәттә, мәчетләргә мөрәҗәгать итәсез, имамнарга мөрәҗәгать итәсез, белгечләргә мөрәҗәгать итәсез. Шуның өчен без халыкка хезмәт итәбез дә. Бала тудымы, нишләргә? Хакыйкать дигән нәрсә, сөннәткә утырту дигән нәрсә, Э, никах э, исем кушу рәхим итегез мәчетләребез белән көндә эшләп бара имамларыбыз эшли имамларыбыз халыкны кабул итә круглосут эшли дип әйтим рәхим итегез любой нәрсәләрне әйтәбез мәмәләкин нәрсә соңында теләргә э, теләр идем аллаһы тәгалә Ир көннәребезгә иминлек, тынычлык бирсен. Сугыш афәтләридән, ялангачлыктан, ачлыктан Аллаһ Тәгалә үзе сакласын. Төрле борчу-машәкатьләрдән Аллаһ Тәгалә үзе сакласын инде. Аллаһ Тәгалә хәерле, изге тормышлар насыйп итсен. Йортларыбызга да иминлек, тынычлык булсын. Малларыбызга да Аллаһ Тәгалә бәрәкәтен бирсен. Тәннәребезгә дә сәламәтлеген бирсен. Барыбызга исән имин яшәргә, киләсе тапшыруларда очрашырга Аллаһ насыйп күрмәсен. Амин. Мөхтәрәм кардәшләр, инде мәчеткә мөрәҗәгать итмәсәгез, Татарстан дәүләте радиосына да мөрәҗәгать итә аласыз. Мансур хәзрәт Җәләлетдин сезгә киләчәктә җавап бирер. Ә инде безнең адресыбыз Казан шәһәре Шамил Усманов урамы 9 нчы йорт, Татарстан дәүләт радиосы, индекс 42 00 95. Редакциянең телефоны 555 66 46.